Merhaba bînerên hêja. Em bi bernameyeke nû ya kanala Weqfa Serbest ya li Chicagoyê li pêş berî we ne. Di yekem gotûbêjên serbest ê mêvana me yekan jî hêja Fexriye Atsa ye ku ji bilî birrek wergerên xwe yên ji îngilîzî bo kurmancî wek edîtor, nivîskar û ramanwereka kurd a nûjen tê nasîn. Her wiha Atsay di cîhana me ya entelektuelî ya nêzîk de jî fîgûreke bi bandor e. Beriya ku em dest bi gotûbêja xwe bikin, dixwazim derheqa Fexrî Atsay de hin agahiyên din jî bidim. Fexrî Atsay lîsansa xwe li Enqereyê Zanîngeha Teknîk a Rojhilata Navîn beşa Dîrokê kiriye. Li Diyarbekirê di Zanîngeha Dîcleyê beşa Sosyolojiyê de û li Zanîngeha Mêrdînê di beşa Ziman û Çanda Kurdî de jî master kirine. Atsay zêdetirî bîst salan e ji îngîlîzî wergêr dike. Ji du hezar û bîst û çar an vir bi edîtoriya Kovara Zarema'yê dike. Bîst û şeş salan mamostetiya îngîlîzî kiriye. Niha malnişîn bûye û wergirê didomîne. Di vê xelekê de em ê qasma li ser wergera Atsayê bipeyivin, ango li ser dewleta Cûhean ya Theodor Herzl û avabûna dewleta Îsraîlê Qonaxin dewletbûnê, helwesta me li hember cihûyan û dewleta cihûyan be. Em Kurd çiqasî ji civaka cihûyan agahdar in. Di derheqa wan de, di derheqa çanda wan, edebiyat û hunera wan, rewşenbîrên wan de çi dizanin? Fexriye tu bi xêr hatî. Nav xêrê de bi sipas dikim Şener. Ji destpêka sala du hezar û bîst û yekan vir ve sal bi sal te dest avetin meseleyên girîng yên civaka cihûyan. Wergera te ya yekan jî dewleta cuyan a Theodor Herzl bû. Dû re meseleyeke girîng, ziman, edebiyat û welat a Eliya Yîzir Ben Yehûdayî hat. Heman sal Jiyana Min a Golda Meirê derket. Salek piştî wê jî biyografiyê siyonîstekî sosyalîst, Börl, Ket Nelson û Enita Shapirayê. Wek dawî humanîst û şervan bîranînên David Bin Gurion ji nav weşanên Avestayê derçûn. û em bi alîk Tewrat û edebiyata netewperwerî ya David Ebirbaxî jî ji bîr nekin ya ku niha li ber çapê ye. Ya rast ez jî pir merak dikim bê çima tu van wergeran dikî? Te çima dest pê kir? Fermo. Pir spas dikim Şener ji bo pirsa te û divê ez spasiya Weqfa Serbest jî bikim ku ez kirim ma ziwan. Ez çima we wergerna dikim? Ya pêşî e, beriya her tiştî ez ji e, dawî dest pê bikim. E, Piştî ku ev wergerna min wisa e, ser hev wergerand, min tiştek ferq kir ku bi rastî em derbarê e, Îsraîlê tiştekî nizanim. bi taybetî derbarê siyonîzmê de. Digel ku mijareke ew qas siyaseta sed sala bîstemîn di û a bîst û yekemîn de jî hê jî dewam dike û bi taybetî ji vî çendî bawayekî pir xurt di rojava me de ye û heştê sal e herî kêm heştê sal e di rojeva dinyayê dernakeve Îsraîl û siyonîzm lê o em bawayekî tarafkirîn jî Digel ku em tarafgîr in lê em nizanin siyonîzm çi ye û Îsraîl çi ye, dîroka wê çi ye. Em min ferq kir ku em vana jî nizanin. Û ji ber ku aniha Îsraîl di rojevê de ez ji rojevê dest pê bikim. Aniha şerekê wisayî ku me mecbûr dê hêle em aliyekî bigirin. Yani ne em tenê hemû dinya. Kesekî ku piçekî nûçeyan bişopîne haya wan ji rojeva dinyayê hebe, siyaseta rojeva dinyayê hebe bêj nebêje aliyekî digirin. Lê em li gor çi alî digirin? Em li gor çi pozisyona xwe digirin? Gelo ev çiqas bi ser zanebûnekê xwe dispêr zanebûneke îlmî, zanebûneke dîrokî, bi taybetî ji dîrokî, ji ber ku mesela Filîstin û Îsraîlê meseleyeke bi temamî dîrokî ye. An ne bi temamî ji beşeke pir mezin dîrokî ye. Loma dema Em mê behsa em e, li ser vê mesela e, û qet rojeva me dernakeve wext demam difikirin û ge dema em ê aliyekî bigirin divê em xwe bispêrin zanînekê. Ev e, wergerên min e, bi temamî e, xizmeta vê dike pêşî. Ee, ne, ne tenê e, dîroka Îsraîlê, em di gel ku ew qas e, behsa Îsraîlê dikin, em qet nivîskarekî Îsraîlê nas nakin. Haya me ji edebiyata wê ji tunê ye. Yani niha ez pir dixwazim xwezî e, hin kesên bi edebiyatê re bêtir eleqedar û him îngilîzî him kurdî bizanibûna. An îbranî pir zehmet e dizanim. Qet ne bi îngilîzî bizanibûna û edebiyata Îsraîlê ji me re wergerandana. Ya dema em ewqas alî digrin em divê pêşî em wan fam bikin, em wan nas bikin. Ya bi mirov bê ku kesekî, civakekê nas bike nikare wan fam bike O nika empatî jî bike ya ji bo ji bo em fam kir em divê empatî bikin. E bê zanibin em ê çawa empatî bikin? Loma eger tu bipirse yani xwînar çima va kitêb na bixwîne? Çi çi îcab dike vana bixwîne? Pêşî ya di di divê rewşa ku her kes behsa Îsraîlê dike divê em dîroka Îsraîlê bizanin. Belê. Belê, tiştên ku di bin banê marksîzm û leninîzmê de dihatine kirin jî neteweperestiya ereban bû. Hemû tevger û rêxistinên berî Hamasê û Hizbullahê çepgirên netewerperest bûn. Eynî weka tirkan. Ma ne fikra Partiya Be'esê jî li ser dawdoza azadî, yekîtî û sosyalîzmê ava bûbû. Ji avakaran mînak Mîşel Eflak ku bi eslê xwe vefle bû digot, Tişta ku wê Filîstîn rizgar bike ne hikûmet in, milet bi xwe ye. Di sala hezar û neh sed û çil û heftan de jî digot, Wextê biryardanê hatiye. Filîstîn tenê bi rêya çekan dikare bê rizgarkirin. Avakarê eniya rizgariya gel ê Filistînê jî George Hebeş mesela ew jî ji eslê xwe ve orim û ortodoks bû. Çepê tirkan jî Partiya Be'sê wek partiyeke şoreşger û pêşeng didît. Yanî em dikarin vê bibêjin, neteweperestiyek li hemberî neteweperestiyeke din derdikeve û îro rewş ji vê cudatir nîne. têgihdanka me ya ku em tiştan pê nîqaş dikin yan dinirxînin yan dibin alîgur yan dijber bi epîstemolojiyê çepê tirkan tije ye. Ev jî sînordar û yekalîn e. A yekan, sedê min vê çi ne. Çunkî weşanên di derheqa sîyonîzmê cûyan de jî kêm in. A duduyan, ev jî bi me dide xuya ku divê em bêhtir giraniyê bidin mijar û wergerin bi vî rengî. Ya bi rastî min pirsetê pêşî nîvcoh hişt ez pêşê Belê. xelas min çima dest pê kir yani ev pirs- pirsete bersiva wê di nav vê jî de ye. Ya pêşî bi rastî min ji bo me dest pê kir yani pêşî derdekî min ku em mesela Filistîne û Îsraîlê pir baş fam bikin pêşî derdê min ne ew bû. Ewa paşê e, min fam kir ku e, e, çiqas girîng e. Lê pêşî min e, ji bo xwe dest pê kir. Ji bo me e, e, dest pê kir. E, Belê. ya em ji ta ji salên şêstî ji ve yani ji gava ku e, siyaseta me Kurda geş bûye ji salên şêstî vir de. Em dizanin ku di bin bana çepkiriyê digeşbû. Ne. Pêkî ev xortê me wê demê de ma polîtize bûn, di avayê rêxistin û partiyên cûr bi cûr de siyaset kirin. Vana çi xwendin? Çûn bi taybetî jî ev diçûn bajarên tirka, bajarên mezin zanîngeh dixwendin. Hemû pêşengê me siyasî, ê rêxistina li bajarê Tirka zanîngeh xwendine û kaniya zanîna wan çi bû? Tirkî bû, berhemên Tirkî bû. Me got çepkirî, çepkirî çawa nas kirin? Di ser Tirkî re Tirka re nas kirin, di ser wergerê Tirkan re nas kirin. Ji ber ku dema me dest bi siyasetê kir, ew paşxaneyeke me ya çandî teorîk an bêjin dane hev bîrîkim yan bîrîkimeke me teorîk tune bû me temamî xwe dispar zanîna tirka me bi zanîna tirka siyaseta Kurdistanê dikir an siyaseta Kurdî dikir û vê heta demek yanê hê jî bawayekî didome bi rastî. Hê jî em ji vê bandorê xelas nebûne. Yanê destpêka va wergerna xwe bi spêr vê sedemê ku em hewl bidim ew mejiyê me ku hişê me yê ku bi tirkî şikil girtî ye wê bandora tirkî ji ser hişê me rakim. û wê siyaseta çepgir a ku siyaseta kurdî jî di bin bana wê de geş bû qet bala xwe nedidan Îsraîlê, qet bala xwe nedidan siyonîzmê. Lê Îsraîlê çi bûyî, çi qewimî ye? Qet qet haya kesî jê tunebû. Tiştek nizanîbûn. Lê bi dil û can hemûya dijî dijayetiya siyonîzmê dikirin, dijayetiya Îsraîlê dikirin. Heta cana min Diyarbekir ez bi hin kesên wê demê aktîf bûn salên heftê de bi wan re peyivim. Ya ez bêbim we derbarê Îsraîl de çi zanîbû? Me dizanîbû tenê mitefikê Amerîkayê ye û Amerîka emperyalîst e ew jî hevalbendê hêzeke emperyalîst e. Ewqas ev dizanîbûn. Loma o aliyê din ya ji bo tevgerekî siyasî e, ya bi ser keve divê teoriyek wê hebe, zaninek wê hebe. E, bi xwe fikir biafirîne. Fikrên aîdî wê tevgerê hebe. E, dema literatûrek Te aydî te tune be li terê tureke ne tenê bi zimanê te ya te bi xwe hilnebjartibe, li gor pêdiviyên xwe te hilnebjartibe. Yanê tu li wir nikan civatek epistemîk biafirîne. Tu nikan fikrên nûjen aydî xwe, aydî pêdiviyên xwe biafirîne. Loma piştî va sal va çar pênc sal e ez hewl didim bala xwe bidim vî alî. Yanê em Li gor pêdiviyên xwe ji te, tecrübeyên dinyayê dikarin çi bigirin? Om dît ku İsrail, e, dîroka İsrailê e, di e, ez nabêjim em her helbet modelek em kopye bi- kopî bikin lê Evet. modelek wisa ye ku em dikarin gelek jûr sûd bigirin an tiştê ku gelek tiştê di me di em kêm dibînin em lê dinerin di we dûr de heye. Yan tiştêkê wan sed sal berê nîqaş kirî em îro nîqaş dikin. Em ji bo çi lîteratura wan sûd negirin? Mesela a Theodol Herz. Belê. Dewlet. Ya ew destpêka min a vê lîteraturê bi Theodol Herz destpê kir. Ew jî ji bo çi ji bo meseleya dewletê bû. Gel dina me dewlet her tim tê nîqaşkirin. Dewlet baş in, ne baş in, em hê jî vê nîqaş dikin. Lê em tecrûbeyên dinyayê nanerin ya ka xelk û alemê dewlet çawa fahm kirî. Ji bilî ji bilî teoriya çepkiriyê, teoriya sosyalîzmê em lê nanerin ka dinya alemê ji dewletê çi fahm kirine, çawa nîqaş kirine. Min xwest ez çavê xwe bidim vî alî. Ha ez nabêjim modela ku tenê em jê îstîfade bikin ya tecrûbeya em tenê îstîfade bikin helbet ne Îsraîl e. Ya aniha ev ji destê min de û ez tenê me. Ez nikarim hemû tiştê wergerînim. Lê xwezî çend kesê din jî xerîkê vî karê bibûna û hin tecrûbeyên din jî wan wergeranda û me li ser nîqaş bikira. û ew pirsa dike ku em çima nizanin, derbarê Sahel tiştekî nizanin. A rast min e, e, gotinê min de bersiva vê jî heye, ji ber ku me dinya di ser e, tirkar nas kiriye. Em aktivas, ev, hemû ev ça, e, aktifbûna me ya siyasî di ser zanîna tirkan re e, ava bûye. O tirk jî e, taybetî çepkirên tirk a qet guh nedan wî alî. A niha binêrin tiştekî derbarê Îsraîlê de tirkî de hema hema bê jî hîç qet tiştek tuneyî. Golda Meir tenê wek nav tê zanîn. Qet kes kes nafikirî ku mesela kes nefikirî Îka vê jinekê çi kirî çi nekirî jiyana wê çawa bûye vak qet ke wan aleqedar nake. Lê dema em got jiyana Golda Meir dixwînin em li wir tam tiştê ku em dixwazin bikin an tiştê divê em bikin em nêdinerin wan ev bi ser xistiye. Mesela Berl Katnelson yan aqilmendê siyonîzmê sosyal siyonîz siyonîzma sosyalîstê Belê. nav xwe nav tirka qet nayzanî. Ji ber ku pêdivîya wan jî pê tune bi rastî yanê ji xwe antî tu zan weşangeriya tirka bêtir di bin hegemonyaya çepkiran de ye. Çepkir jî têra xwe antîsemît in û naxwazin tiştekî ji tiştekî erênî derbarê Îsraîlê de bê weşandin. Lê em çima girêdayî tirka bimînin? Çima em bi xwe nekin? Çima em bi çavê xwe li Îsraîlê nenêrin? Wek tu jî amaje pê dikî, bêyî ku çavkaniyeka me ya dîrokî hebe, em zû bi zû dibin alîgir û bi heman lezî jî em li dijî Îsraîlê derkevin, bêyî ku haya me ji mexdûriyeta me ya dîrokî hebe. Yanî mexdûriyete ku dixwaze gelên din yên bindest jî rizgar bike. Çepgiriya neteweperest a Tirkan di vir de li ser kar e. Gelek ji akademisyenên Tirk bizav û tevgerên Filistîniyan wek bizavinek şoreşger dibînin û wisa bilêv dikin. Digel ku naxwazin dewleta wan bibe wek dewleta Îranê, dîzan jî piştgiriyê didin wan. Çima e, Şener ya e, e, a rast mixabin, mixabin pir basîtî. E, Aqlekî aydî me tune ye. Em bi aqlê xwe Hı nafikirin. hı. Hê jî wisa mixabin. Hê jî wisa ye. Pirranî wisa ye. Pirranî wisa ye. Em hê jî di, wer, di ser wergerên e, tirkarê teoriyê dixwînin. Ya tu zane mirov çi ji wan re pêwîst be, kêmasiya wan çi be, diçin li wan digerin. Ne wisa? Yani Belê. ev tiştekî pir însanî ye. Her kes li pêdiviyê xwe digere. Ya pêdiviyê me û tirka çawa yek be? Helbet e, tiştê ku ji me re lazim be e, wê ji tirkan ne lazim be. Belê. Ya jî e, ew, ew ê li wê negerin. Ya tiştekî pir pir mînakek pir besît bibêjim. Vê wergera herî dawî ez dikim behsa Albert Mêmî jî derbas dibim. Mesela Albert Mêmî bi taybetî kes xwendeyên me yê ku bi teoriyê eleqedar dibin her kes Albert Mêmî pir baş nas dike. Û tenê tirkî di berhemek wî heye. Tenê. Sömürgeleştirilen portres. û em tenê wê referans didin. Ya ev camê sed sala jiyaye û heta sed saliya xwe jî mirovekî aktîf bûye. Yanî di warê ramangeriyê de mirovekî aktîf e û bir rek berhemê wî hene. Û mêrik tenê li ciyekî ne sekinî ye. Yanî mirovekî dînamîk bûye, hişê wî pir dînamîk bûye. Li gor dewra jî fikrê wî guherî ye. E, Albert Memî piştî salên e, bi taybetî pêncî pêncî şêst e, mir- dibi mirovekî siyonîst. Lê Albert Memîyê ku Tirka wergerandine li wir qet behsa siyonîzmê tuneyî, behsa cihûya hemama tuneyî. Belê. O e, niha e, ew beşa ku Ez werdigerînim li ser têkiliya mem û siyonîzmê ye. Memê mesela siyonîzmê, mesela Îsraîlê çawa nirxandiye? O dûr di bi taybetî ew argumentên di van nîqaşan de tê bikaranîn pir sûdbexş in bi rastî yan em pir dikarin ji wan sûd bigirin. Wek wek her car ez dibêjim yanê qesta min ne kopîkirin e. Lê argumentên yanê argumentên fikrî, felsefî, teorîk ji bo me pir girîng in. Albert Memî pirraniye jiyana xwe de yekî siyonîst bûye. Lê em aliyê wî siyonîzmê qet nizanin. Ji ber ku tirka werne gerandiye. Ewqas besît. Ji xeynî van wergerên ku me di destpêka gotûbêjê de navê wan hildan, di derheqa cûheyan de wê hin wergerên tê yên din hebin Fexriye. Aniha hebet ser berhemeke nû dixebitim. Ew bêtir xîtabî vê nîqaşên aktuel jî dike. Sernava kitêbê Şikefta Şêran ya a rast ez wisa bêjim ji bo baştir bê naskirin siyonîzm û çep têkiliya siyonîzmê û rewşenbîrên întelektuelên çep ya întelektuelên çepgir ên alîgir ên dijber Bi çawa, bi kîjan argümanan nîsyonîzm nîqaş kirine? Ya di heman demê de ev nîqaşa bi ya min ne tenê siyonîzmê, ez wê tenê dewle lêteperwerî datînim şûnand siyonîzmê. Ji ber ku siyonîzm lêteperweriya cihûyan e, yan pênaseyê were herî basît lêteperweriya cihûyan e. Ya dema siyonîzm tê nîqaşkirin lêteperwerî bi xwe tê nîqaşkirin. Loma vê kitêba dawî ê heta niha aydê dîrokê bûn. Ew pêvajoya damezrandina dewleta Îsraîlê bû ê heta niha wergerand. Lê ê îro bi temamî Xîtabî vê rewşa aktuel dike. Tamamen vê rewşa ku em îro nîqaş dikin di kitêbê de ev rewş tê nîqaş kirin. Ji xwe kitêb du hezar û nozdeh an bîst a de çap bûye. Kitêbeke pir nû ye. Pege em vegerin kitêba Theodor Herzl ya Dewleta Cîhan û Wergerên Din. Gelo berteken bi çi rengî tên berte? Yanî di şert û mercên îro de kesin hene wekî helwesta te rexne dikin? Wek wergêrek. Derbarê van wergeran de. Erê be, erê. Ya bi rastî ez li bendi bûm bertekek neyênî were ya jî bêtir were. Ya hema hema bê jî bertekek pir neyênî nedît a rast. Yani can hin e, kesin bê nav e, tiştna bêjin ez wana pir e, nahesibînim tiştekî nahesibînim lê bi gişt ez e, nikarim bêjim wala bertekek neyînî heye digel ku mijarek ewqas hassas e û heta niha bi awayekî pir tarafgîr e, li meselê hatê nêrîn. E, na lê tiştekî wisa heye. Hmm, ger tu bêjî e, kî dixwîne yan tu li tê xwendin yan her kes ke- ketî rêzê ve kitêb Hele ez nat xwazim bê pirse bê kî dixwîne. tiştekî jî wisa tune helbet E, ya qasî e, tebî mirov nizane kîjan kitêbê temamî kî dixwîne Belê. yani tiştekî wisa mirov nikan bê tespît bikin lê ez dikarim behsa çavdêriyên xwe bikim Hmm, qasî ku ez dibînim Mesela Kurdê me çepkir bêtir xwe bi nasnameya çepkiriyê e, didin nasandin. Mesela ew çavê xwe digirin qas ez dibînim. Yani wek tune bi tev digerin. Hmm. Tiştekî balkêş yê ku bêtir e, bala xwe didinê yani mm, Kurdên oldarin. Yani qismek. Qismek Kurdê oldar e, bêtir bala wan dikişîne. Tiştekî balkêş e. Ya helbet ne îslamîst. Kurdê muhafazekaran bêj, Kurdê muhafazekar, oldar bêtir bala wan dikişîne û mirov dikare wisa tiştekî wisa jî bêje ne tenê ew. Kurdên sekûler Sekûler lê ne di bin hegemonyeya vê siyaseta serdest de. Em bêjin ji vê siyaseta serdest aciz in û di nav lêgerinekê de ne, dixwazin derdora xwe binerin çi heye çi tune ye. Ew bala wan jî dikişîne. Lê ê ku bêtir bi ser çepgiriyê ve vebûne, bêtir xwe di wir de dibînin, ew weke tune bi tev digerin. Erê rast e. Balkêşi, tiştekî balkêşi. Yani ev jî didi xuya kurî ku mesela İsrail Filistin ne tiştekî olî ye, ne tiştekî dînî ye. Tiştekî têra xwe dînyewî ye. Yani mirov li bendê yî ku Kurdên işte seküler ên ê ku xwe ateîst pênase dikin, ê ku qaşo dîn jiyana wan di tu cî nagire. Divê ew pêktir bi awayekî bê pêşdaras li vê meselê binerin. Lê tu lê dinere kesên mesela oldar, mütedeyyin ya jî lê neteperwer. Yani ê ku di nav prîzmayeke neteperwerê dixwazin dinyayê binerin bêtir bala wan dikişîne. Ki ev di dîrokê dîrokê di jî wisa ye. Yani dema tu salên hefteyê dinere hemû rêxistinên me Û rêxistin û partiyên me marksîst in, sosyalîst in, ne wisa piranî. Belê, piranî. Em PDK, PDK Tirkiye jê derxin. Tu lê dinere hemû jî dijeyetê Îsraîlê dikin. Lê tu lê dinere li başûr Mele Mistefa bi Îsraîlê re hevkarî dike. Ya jî ji wan alîkarî dixwaze û tu problema wî bi Îsraîlê yani ne wek şexs, wek partî, wek rêxistin tu têkiliya wan bi tu problema wan bi Îsraîlê re tu neyî. Herz li ciyekî dibêje em yek gel in, nêerin me em kirin yek bêyî rizaya me û dibêje di dîrokê de gelek caran ev tişt pêk hatiye. Tu li ser vê gotina bêyî rizayê çi difikirî? Gelo wê nêerin kurdan kurdan bikin yek? Her zaya çima gotiye yani ew ew qirkirinê ki rû bi rû mane nav du hezar salan de. Belê. Ne tenê holokost yani berê e, hol- serdema navîn, pogromên e, dawya sed sala hîjdemîn, nozdemîn yani e, ya ew qas ew qas hatin nefret kirin ku e, û mecbûr man ji xwe li cihekî bigerin. Mecbûr Kur wan li Filistînê vegerin. Lê dema tu li me dinere, tab ev bandor sedemeke motîveke motivasyoneke muhîm bû ji bo cihûyan. Lê dema David Ben Gurion mesela heman tiştî nabêje. David Ben Gurion dibêje ku yanê Tamam dibe ji bek holokost, pogrom ew neheqiyên li me Tevî. hatiye dibe ku bû bi sedem lê e, sedema eslî ew e ku e, ew der axa bav û kalê me bû. E, axa pêşiya me bû. Ew wisa e, e, e, pozisyona xwe wisa diyar dike. Dibe ku ev ji bo ber, ben, m, Ben Gurion wisa bi lê rast e. Yani ew e, vederkirin û, û çitiya tî serê wan e, ew mecbûran kirine yek. Lê tiştê ku sed sala bîstemîn de hatî serê me hindik in gelo? Yan hîn dibe çi were serê me? A mihîm tu li wan meseleyê çawa şîrove dike? Tiştê hatî serê te tu çawa şîrove dike? Belê. Yanî ew ew çiqas dibe hafiza e, hafızayekê bi der çêdike. Ew hafızaya ku bi der mayî çiqas nasnameya te xurt dike. Çiqas dibe wijdan mesela. Çiqas dibe wijdan, çiqas ew hêrsa te e, tûj dike ya jî hêrsa te e, navemirîne. Mesela ew e, komkujiyên destpêka komara Tirkiyeyê de çêbûne. Ya îro em behsa wan nakin. Çiqas dike bi Rojava me? Belê. Qasî ku em behsa qirkirina cu- e, Ermeniyan dikin, em behsa qirkirina xwe nakin. Yani a, a, ya di hafızaya me de hafızayek me çiqas xurt teyî niha. Me ew çiqas e, dani ser hev. Ji me re bûyî paşxaneyekê. Bi demekê li gor siyasetê heyî ya li meclîsa tirkan hemû qirkirinên ku dîroka me ya nêzîk de ji aliyê dewletê ve hatibûn kirin û hin jî dibin, ji bo aştiyê û xurtkirina demokrasiyê dikarîn bên ji bîr kirin. Çûyan çi gotin em qet ji bîr nakin, ji bo carek din nebe. Belê. Divê carek din ev nebe. Wan ev gotin. Em çi dibêjin em ji bîr dikin. Belê. Yani e, o adin e, ev jê tabi. Ya sosyoloji me jê pir e, cudaye. Ya ewan qeydê wan hene, qeyd hene. Di nivî, nivîs hene. Yani kulliyateke wan nivîskî dewasa heye. Yani îro e, cu- cihuyekî e, vî nivşî e, dikare e, nizam çend nivşê berî xwe nivîsê wan bixwînin. Bi wan nîqaş bikin. Ser wan berheman e, tiştê nû ava bike, wan nîqaş bike, wan binirxîne. Yan îro çiqas mîras ji me mayî? Ya em derbarê misal Şêx Seyîd, serhildana Şêx Seyîd de, serhildana Agiriyê de, destê me de çiqas bîranîn hene? Em çiqas dizanin kîja roj çi li ku çi qewimî? Em çiqas tişt dizanin? Û tiştê ku em tê zanîn jî Yani tiştên tê zanîn jî hene yani gelek e, dîrok dîroknasên me nê hêja e, lêkolîn jî kirine. Lê ew çiqas dibi parçeyek ji jiyana me, parçeyek ji fikriyata me. Ew çiqas ji siyaseta me re, hişmendiya me re, ji nasneya me re dibi binge. Ya îro e, ev Ev jî heye misa îro sed sal beriya xwe em binerin. Ya îro destê me de çiqas çi heye? Wek nivîskî em bêjin, wek met, met, deq, met, tekst ku em îro bi wan nîqaş bikin, li ser wan zêde bikin, wan nû bikin, wan ji hev veçirînin. Çend metnê me wisa hene? Hafsa çê nabe, hafsa çê nabe. O e, mesela ew kitêba Theodor Herz e, Dewleta Cûyan hîn îro jî xîtabî wan dike. Lê e, ew nivîsên e, Siyonistan dawiya se sala nozdemîn, bîstemîn, destpêka bîstemîn nivîsandin hê jî îro tê nîqaşkirin. Hên jî e, Yani çika xwe didomînin hê jî e, ew fikrê wan e, xîtabî îro jî nifşê îro jî dike. Dikarin îs îro jî wan nîqaş bikin. Ya der sed salî berê berde. Ji s- e, çi sal, pêncî sal beriya me. Ya îro destê me de çiqas e, deq hene ku em ser wan îro nîqaş bikin. Ya jî em xwe nêzîkî wan bibînin. Em xwe wek berdewamiya wan bibînin. Çiqas metnê me hene. Ya ew qas rêxistinê me hebû, em ew qas e, civateke e, beşeke girîng civatê polîtize bûbû. E, Lê îro wek fikir ji mer çima ye ku em îro bidin dû wê şo- e, şopê? Mesela, Ez îro dema bîranên e, siyasetmedara me wê demê dixwînim. Ya ji nivîsê wan wê demê dixwînim. Yani ez nikarim xwe e, nêzîkî wan bibînim, mixabin. Îro werin ba min e- em bi hev nikan tişt em em ê nikan li hev bikin. Em ê zimanê hev difam nekin. Belê. Yani de- dev ji sed sal, du hezar sal, pê sî sal sal ber de ber de ê cihûya e, ew e, dîrokek wan wisa a nivîskî pir dirêj heye. Em pê- berî pêncî saliya xwe e, tiştekî nivîskî nabînin ku em di ser wê ji jê sûd bigirin. Riyekê li ber mexe. Yan pir heyfa min Lê bi rastî ew hinek siyasetmedarên me pir îdealîst, pir xîretkêş, pir dilsoz hebûne. Lê dema ez nivîsê wan dixwînim dinyayeke pir cuda ye. Yanî îro îro qet xîtab li me nake. Em tamam em bixwînin, em bizanibin çi ye çi tune ye. Lê em nikarin bidin ser riya wan. An em nikarin li jûr tiştekî dewam bikin. Ji ev berdewamî qet tune ye. Wan jî ji nifşe berî xwe tiştek nedîtine. Nifşe berî wan jî zêde tiştek ji wan nehiştiye. Wan jî ji me rîro nehiştin. Loma heta ji ji me tê heta ji me tê ez hewl didim ya lîteratûrek me nivîskî hebe bimîne nifşê dinê piştî me ew jî vana bixwînin. Belkî ew tiştekî din ji vana fam bikin. ya qet nebe du nifş pê hev heman tiştan bixwînin. Yani ez pir hêvî dikim ku nifşekê piştî min jî va wergerna bixwîne ku navbera min û wan de girêyek çêbibe. Ku her qas ez ne li jiyanê bim jî, yani ew bikaribin mifam bikin. me fam bikin. Yani ha va rona va kitêb na hatî wergerandin, vana hatî nîqaş kirin. Him, baş wa em jî dikar sûc jê bigrin. Hêvî dikim ev berdawamiyeke wisa epîstemîk çê bibe. Herzl di cihekê de balî dikişîne ser qutbûn û vequtbûna dîrokê jî. Lê dibêje, Dîroka me pir zêdî hatiye qutkirin. Loma em nikarin hewl bidin berê xwe bidin awayên qedim ên saziyan, bêyî ku em xwe bihetigînin. Belê, ema ji qutbûnê çi qesta wî çi ye? Belê, ji ber ku ji welatê xwe qut bûn. Belê. Hatin qutbûkirin çar aliyê diniyê bela bûn, ji hev qut bûn. Bi sala haya wan belkî hin civat haya wan jî hev tune bûn. Lê tiştekî berdewam hebû. Yani ev jî ferqa dîroka cûyan herî zêde jî tiştekî ku her tim we xwe ma kitêba wan bû, zimanê wan bû. Zimanê wan olî, zimanê wan îbadetê. O ne tenê zimanê îbadetê bû. Yanê e, ji ber ku lîteratura e, cihûyan, lîteratura îb- e, cihûtiyê ne tenê kitêbeke. Îja gelek şiroveyên wan e, gelek di nav du hezar salan de gelek dîrok nivîsandine, gelek tişt nîqaş kirine, gelek tişt şîrove kirine û vana hemû nivîskî ne. Yanî cihûyek eger du cihû pênc salan jî hevdu nedîtibin, dema hevdu dibînin tiştekî wan tîniba hev kitêba wan e, zimanê wan e. û ew hafiza helbet ew hafizaya wanê ku ji hev dibêjin ji hev digotin ew gotina wanê xatirxwestinê ew bû salek din li Orşelîmê ev hevdû bibînin bi vê awayî xatir ji hev dixwestin ew hafizaya aîdî welatê wan ev ev ev qut nebû ev ji bi saya nivîsê nivîs û xwendinê ev qet qut nebû. Lê helbet ew saziyên ku Qraliyeta Îsraîlê berê ava kur bûn helbet wana wenda bûn çûn. Ew nîzama civakî ya wê demê belav bû çû. Ya bawer dikim qesta hers ew e. Yan em nikarin ew Qraliyeta Îsraîlê a du sal û du hezar sal berê em vejînin. tiştin di rojava me de jî zindî ne. Mînak asîmîlasyona cihûyan. Herzl bawer dike ku ev enceq bi rêya zewacê dikarî bû pêk bihata û kêşeya qedîm, zimanekî hevpar a cihûyan. Lê belê li ser vê jî dûvedirêj nasekine. Heye ku hest pê dike daxwaza zimanekî hevpar wê hin arîşeyan derxîne. Mesela ziman alî to de hers ê herî qels e. Ov Berê. ne bi tenê qels kêm e. Berê. Yanî hers qet ser wê meselê e, ne fikirî zêde. Hı. Ya fikrek wî pir e, e, sethî heye e, ew ew dibê e, dibê ji dema em m, ger em hemû cihûr işte li Filistînê kom bibin e, Wek Federasyona Ziman a tiştekî wisa pêşkêş kir. Dibêje bira her kes zimanê her civat zimanê xwe bipeyivî lê ê pirraniyê çi be? Pirranî bibe zimanê dewletê kî ew jî wê demê almanî ye. Zimanê ji zimanê biyanî herî zêde almanî tê zanîn. Yîdî jî heye lê yîdî pir bi çûk dikin. Yîdî wek zimanê geto ya bêqîmet dibîne. Yîdî qet nahesibîne. Lê ew Ji ber ku Alman, Almanî ji wê demê e, mal wek malbatî û civaka ku tu di nav mezin e, bûyî e, Almanî serdest di jiyana wî de. Gelek rewşenbîrên a- e, ji wê demê Almanî e, ji- jiyana wan de pir serdest û pir jî heyranî Alman Almanyê, Almanyê, al, çanda Almanî ne. Ee, o İbrani qet nîni bîra xwe. Belê. Yani qet bawer nake. Yani ji bo wî tiştekî pir fantastik e, İbrani bibe zimanê dewletê. Qet vê, ji vêya bawer nake. Ee, heta di 1898 di cara pêşî diçi Filîstînê li wir e, Eliezer Ben Yehuda dibîne. Li ser piya e, dibîne. E, berê haya wî jê tuneyî nas nake. Ji bo qet haya wî ji meselê ji İbrani tuneyî. Kî wê demê jî tevgerek heye ne pir xurt jî bi tevgereke wejandina zimanê îbranî heye lê haya her vêya ji tuneyê. Ben Yehuda re hevdu nas dikin dipirse tu çi dikê li vir ew jî behsa vejandina zimanê îbranî dike û Hers tabi rûyê wî tiştekî nabe ji rojnivîsika xwe dinivîsîne henekê xwe pê dike, tinazê xwe pê dike. Ya dibe çiqas tiştekî komîk e Rabî ser behsa wejandina Îbranî dike. Ya wê ya tiştekî pir fantastîk dibîne. Ev baş e ku ew li ser vê ya nefikirîbû lê kesên din ku li ser vê ya fikirîbûn. Hebûn hebûn û îbranî ser dawiyê bi zimanê hevpar ê Îsraîlê. Lê te behsa asîmîlasyonê jî kir. Him, behsa asîmîlasyonê ji xwe bi mijareke li nav cihûyên berî dewletbûnê an berî sîyonîzmê heta piştî sîyonîzm peyda bû gelek cûhîyan dîsa jî pir behsa asîmîlasyon dike. Yek ji mijarên herî zêde hatî nîqaş kirin asîmîlasyon e. Ji ber ku ew vegera Fîlîstînê êdî fikreke pir fantastîk ji bo piranî pir fikreke fantastîk ya jî ne realîstîk bû. Ew welatên ku lê dijîn li wir çareyan digeriyan. Yan digotin serê xwe bi har dema serê xwe bi e, rewşa xwe değişandin e, çi derdikeve pêşê wan antisemitîzm derdikeve. Antisemitîzm jî çi sebeba wê e, ew bi xwe ne. Îca digotin kam asîmîle bibin bira ferqa me û wan nemîne êdî vana dibê dev ji me berdin. Yani gelek kesa çareserî di vir de didîtin. O mesela zewacê jî Tedor Herz di wê e, peywendê de behs dike. Dibêje e, ew dixwaze ne şaş bin qestê bîra min dibêje e, şu asimilasyon ancak bi zewacê pêk bê û şu bi zewacê jî ev nayê. Yani wek teorik bi zewacê dikare lê pratikê de jî ev nabe. Yani ew dixwazi bê ji ku e, em asmile nabin û ji ber ku em asmile nebin jî ev e, antisemitîzm ji holê ranabe. Em baş e baş dibînin ku wekî dewlet, dewleteke serbixwe bi rêya şirketekê wekî di kitêbê de hûrgiliyên wê hatine danîn tê avakirin. Plan bi xwe besît e dibêje Herzl li lê tetbîqkirina wê tevlihev e. Wê bi rêya du saziyan bê meşandin. yek ji an Komaleya Cuhuyan e û a di duya Şirketa Cuhuyan e. Anagorê rê û dirbên ku ji aliyê nivîskir hatine danîn, Komaleya Cuhuyan wê di warê zanûst û siyasetê de karên amadekariyê bike ku Şirketa Cuhuyan dû re wê tetbîq bike. Şirketa Cuhuyan wê karên cuyên ku diçin tesfîye bike û li welatên nû jî wê karê ticaretî organîze bike. Şirket û dewlet du tiştên bingehîn. Ya ji xwe ew kitêba Theodor Herz e, wek rênûmayeke e, dewletê ye. Yani ji bo dewletê e, ya dibê dewlet dewlet dika çawa bê ava kirin wek e, çawa bê ji rênûma an taslak Belê taslakekî belê. Belê. e, yani pir realîst e. yani o pêşniyazî pir realîst in. Yani e, qet Ji ber ku wek meseleyek acî jî lê dinere û qet e, ji alî îdeolojîk falan meselê nanere. Ji aliyekî pir pratîk û realîstîk li meselê dinere. û ji bo vê jî divê işte e, hin rê û rêbazên koçkirinê jî e, diyar dike û ha wiha bê koçkirin û ji bo ev bên koçkirin û li wir kar û îş peyda bibe e, ji bo vê jî çavkanî lazim e. ya tenê bi gotinê nabe. Îşe bingeha hemû gotinên xwe ji datîn e. Bingeheke madî datîn e. Yani ê ku her wê derê pêdiviyan bi qrediyê hebe, ê ku ji Ewropayê koçî Filistînê bikin divê malê wan Ewropa bê firotin, li hemberî wê Filistînê tiştek bê dayîn, ev vana hemû karên aborî ne û ji bo vê jî divê şîrket hebe. Herzl bi hurgulî li ser vê meseleyê radiweste. Yên ku wê tevlî wê rêwitiyê bibin, çi bi rêya keştiyê, çi bi rêya tirênê, heta li gor dahata malbatan wan disenifî ne. Kêşeya kel û pilên guhezbar û yên neguhezbar jî tê pêşiya wî. Mal û milk, zêr û zîv, plansaziyek dike li ser vê. Di vir de giringiya çîna navîn jî derdikibe holê. Dewlet dibêje Hörzel, bi parçeyên axê nayê avakirin, bêtir bi hejmarek mirovên di bin desthilateke serwerd de yekbûyî tê avakirin. Belê, ha vê behsa vê çûyinê bikim, çûyina Filistînê, te got ew qat yan tebeqe tebeqe, ew jî diyar bûye. Misele pêşî dibêje birayê feqîr biçin. Belê. Loma îro her her çiqad jû bi dewlemendî bi pera bê naskirin jî ya Îsraîl bi dewle pera bê naskirin jî mesela ew havênê Îsraîlê esa feqîrê cûyên feqîr danîne. Yên hmm. pêşî çûne Filîstinê di wê axê de xebitîne, axa wê şên kirine hemû feqîrin. Ya feq ya pir feqîrin herî zêde ji feqîr diaciqe ji ber antîsemîtîzmê herî zêde ew diaciqin ew çûn Filistînê ya jî ew siyonîstên îdealîst in ew di bin bandora ew îdealîzma sosyalîzmê jî dimane êk havêna Îsraîlî danîn ev e. Yani ne sermayeyê. Hat ew banka jî nizam çend çend hezar hîse tê firotin. Ne ku yekî dewlemend ji wan bankekê çêdikin. Diger bi ewqas dewlemendên wan mezin hene, mesela ew banka bi sermayeya dewlemend de çênabe. Wek tene ku bi sermayeya cihûyan lê cihûyên tebeqeya navîn an jêrîn bi hezaran kî ew ew hîseyan jî bi zorê li hev derdixin. bi zorê tînin ba hev. Ew hîseyên ku têra banka yekê bike bi zorê tînin ba hev. Û heta ev jî heye. Ev paşê tib Golda Meir di derbas dibe. Te behsa pera kirin û ez behsa wê jî dikim. Ji wê demê ve li her malê Li her malê qûmperek qutîkek şîn heye. Em bê wek qûmbara. Qutîkek şîn heye û gavê destê wan de êdî çiqas derfetê wan hebe li gor wê wê qutîkê tije dikin û hinek kesên rayedar hene pêyûra wan komkirina wa qutîkan e. Wa qutîk na tînim ba hev tînim ba hev û ji bo ew armanca siyonîzmê, ji bo pêdiviyên siyonîzmê an ji bo Filistînê xerç dikin. Divê em qereqoleke medeniyê tê ava bikin li dijî barbariyê wek parçeyek ji dîwarên Ewropayê li dijî Asyayê. Wisa dibêje Herzl, Gotina qerekoleke medeniyetê arîşeyek jî dest nîşan dike, wek mesele Amerîkayê û cendirmeyê cîhanê. Pirsa min ev e, gelo serdestên me, me jî wek cihûyan dibînin? Bi tevî ku kurd bêhtir siyaseta serdest piştgiriyê dide dewdoza Filistînê, heta ji ber kuştina serkirdin Hamas û Hizbillahê beyanan didin û naxwazin sînorên heyê yên ku gelê kurd parçe kine ji nû ve bên dîzaynkirin. Belê ew dewletên Rojhilata Navîn me û Îsraîlê bi heman awayî wek neyarên xwe dibînin. Lê hinekî neyartiya Îsraîlê gelek cuda ye biya min. Divê em hinekî wê ferqê jî deynin. Mesela îro Filistîn çiqas di rojeva cîhanê de yî ne wisa? Çiqas rojeva cîhanê de yî. li hemû welatan bi awayekî bi çalakiyên cûr bi cûr piştgiriya Fîlistînê tê kirin. Her çiqas ne asta dewletan, asta dewletan jî de rast e, asta dewletan jî de hin dewletan jî piştgiriya wan tê kirin. Ya ev tiştekî gelo mesele tenê mazlûmiya Fîlistîniyan e? An erebên Fîlistînê em bêjin. Mesele tenê ew e. Yani tenê ji ber ku dixwazin aliyê aliyê mazlum bigirin ew qas piştgirêya Filistînê tê kirin. Ya li vir gotineke Mahmûd Derwîş pir xweş heye. Ew tu zane Mahmûd Derwîş ew şairê herî naskirî yê Filistînê. Ew bi xwe Filîstînî tên nas kirin, me arast welatiyê Îsraîlê bû Mahmûd Derwîş. Derwîş dema çil û heşta di ji xwe çêdibe. Wê salê dema Îsraîl tê ava kirin ew ji gundê xwe derdikevin diçin Libnanê lê paşê di ser Îsraîlê vedigerin û li Îsraîlê mezin dibe. Heta salên xwe yê çend salê xwe yê dawî li Îsraîlê mezin dibin. Yanî nivîskarekî Îsraîlî ye lê ereb e. Lê wek semboleke tevgera Fîlistîniyan jî tê naskirin. Mahmûd Derwîş dibêje ku xîtabî cihûyan dibêje ya jî Îsraîlîyan dibêje ku yanî em Fîlistînî çima ewqas meşhûr in? Ji ber ku neyarê me hûn in. O heta bawak îronîk wisa jî dibêjî, dibêjî em şans em bi şans in ku Îsraîl neyarê me ye. Hmm. Belê dibê em şans in ku neyarê me Îsraîl e. Lê dibêjî e, em xwe nexapînin. Dema behsa me tê kirin, a rast behsa Îsraîlê tê kirin. Yani ez jî e, her tim wê dibêjim. Îro dema e, alîgiriya Filîstînê tê kirin, Lûr fokus ne Filistînê, fokus Îsraîl, dijeyeke Îsraîlê bê biryar bi rastî. Yana na, yanî hem tekane gelê ku mazlûm ê bindest ma Filistînê na. Yanî em jî beriya Filistîna dime dest bi şer kirî lê em dinyaya xwe nas nayên naskirin. Lê em tenê va ka teqez bêjin, sedeman ku îro Filîstîn pir baş tên naskirin, pir di rojevê de cî digire, sedem ew e ku neyarê wan Îsraîl e. Yana na, ev kesên ku sibê varê behsa Filîstînê dikin, ez qet bawer nakim pirraniya wan, derdê wan Filîstîn be. Derdê wan dîsa Îsraîl e. Îsraîl e, belê. Gotina Mahmûd Derviş wisa jî dibêje, dibêje ji hûn navenda cîhanê ne. Loma behs navê me der basîb jî a di rastî di behsa wan tê kirin. Yanî Îja belê. loma e, ya êkî îro ewqas piş e, behsa Îs- e, Fîlîstînê dikin û tenê dijayetiya Îsraîl- e, Îsraîlê dikin bê empatî, bê ku Îsraîlê fam bikin. Ya bi rastî xerabiya mezin bi e, Fîlîstînê dikin. Ya ji Yani- dêvla ku ji dêvla ku e, rêyeke hevpar rêya çareseriyê bigerin. Madem ev hemû dinyayê mijûl dikir, divê hemû dinya bi hev li ser çareseriyê bifikir ne ne tenê holîganiya aliyekê bike. Divê ser çareseriyê bifikirin. Lê kes xwe nade ber çareseriyê. Kes ser çareseriyê fikreke, planeke, projeyeke pêşniyaz nakin. Lê her kes tenê dijeyetiyê dike. Û ev ji Îsraîlê her bê kir tûştir dike helbet. Ana na, ana na, mesela gelek nîqaşe me de tê gotin ku Filîstîn mazlûm e ji ber ku Îsraîl destanî ser axa xwe. Ya ne pas basît e. Em li ser vî awayî nayê nîqaş kirin. Yani e, İsrail jî heta heştê sal berê mazlum bû. Yani e, sed sal berê ji me xerabtir bû. Yani îro ji me ji Filistînê îro gelekê xerabtir bûn. O îro e, Sedema ku Fîlîstin bêtir mazlûm xuya dike, bi qas Îsraîlê çekê wan tune ye. Eger çekê wan qas Îsraîlî ya hebe, îro tenê em dikarin çi nîqaş bikin ji aliyê wahşetê? Yanî Îsraîlî ji bibore Fîlîstinî kêmtir zalim in? Tenê derfetê wan qas Îsraîlê tune ye. Îja neyartiya ser me, neyartiya ser me, Ji ber ku Îsraîl wan çiqas aciz dikin, em bi awayekî din wan aciz dikin. Em çawa aciz dikin? Ji ber ku dema em ew ruhekî me neteperwer xurt bibe û em bi rastî ji miletekî ji xwe re bibin mîna cihûyan, yani hemû statûkoyên di Rojhilata Navîn de guherin. Herî kêm çar dewlet, her çar welat divê ji hev belav bibe. Belê. Wexta wê ye ku em qala Cemal Nebezî bikin. Li ser bingeha neteweperweriyê û dewletbûnê bipeyivin. Ne ku ez Theodor Herzl û Nebez berawardî hev dikim. Du paştganên ji hev gelekî cuda ne. Nivîsên Nebez çawa deng veda di hişûbîratê de? Li ser dewleta cûhîyan û peywendîdanînê pêşniyazên wî hebûn gelo? Ya dema ez min ev Îsraîl baştir nas kir, min ev ferq kir, destpêka sohbeta me jî me got, bira ne dubare be lê ew ferq kir ku em Îsraîlê nas nakin û ew çawa bê zanebûn Û bêyî ku em li berjewendiyê xwe bifikirin, di ser aqilê tirkar ya jî ser aqilê îdeolojiyeke înternasyonal re me li Îsraîl lê neriye. Me bi awayekî pir şaş lê neriye. Îja te mirov dikare dibêjî ya gelo kesekî li dijî vî bayîsekinî, li hemberî vî bayîsekinî bû tune bû? ew bayê çepkiriyê û ê sosyalîzmê ew hemû Kurdistan, dinya dabû ber xwe, em jî dabû ber xwe. Ya kesekî ku ji vî bayê bivê li hemberî bê bime şikest qet kes tune bû. Ya ez her tim çavê xwe digerînim heta ji dest Semîtê. Lê heta niha min tenê dîtî Cemal Nebez bi aqlekî organîk bi aqlekî xwe, aydî xwe yan aqlekî ji Kurdistanê li Îsraîlê mirî. Yanî di her warî de Cemal Nebez kesekî pir yekta ye di nav rewşenbîrên Kurd de. ê başûr jî rojhilat jî bakur jî dema tu lê ne hîn jî ciwaniya xwe de kî dema ciwan jî bû dema xwe çavê xwe dinyayê de kiribû jî ew bayê xurt li hebû li Kurdistanê jî li dinyayê jî lê her tim ne ku wana ciwan bandor jî negirtî helbet ciwan jî bandor girtî lê nigî wî her tim li ser Kurdistanê bû yo ji Kurdistanê li dinyayê ne rî ye. an di prîzmaya Kurdistanê, prîzmaya bi hişekî neteperwer li dora xwe neriyê. Û dema bi hişekî kurdewarî li dora xwe neriyê, yan tu problema Kurda Îsraîlî bi hev tune ye. Li wir dewletek biçûk ava bûye ji mar çi? Yan em çima dijî etê wê bikin? O eyn e, rewşenbîreke organîk ne? siyaseta Rewşenbîrekî organîk e. belê belê Li e, gor ji gor, belê. siyasetmedar ji siyasetmedarên Kurd re vê pêşniyaz dikin. Yani divê jî e, Kurd divê dijiyatê İsrailê nekin. E, wek min got e, ya ji xwe problema me, me problemek me dîrokî tune ye. O axa me ji dagir nake. O atin, atin. Em îro ber bayê ereb û tirka farisa kevin em dijiyatiya wan bikin. Li sibê vana li hev werin em ê çi bikin. Eyn vêya dibêje. Belê. A ereb û ereb û îsraîl li hev hatin. Em ê çi bikin wê demê? Em bawakî pir realîst meselê dine re. Yani di nav ew Ew wê demê hemû siyasetmedarên me ji bilî qismekî ew ber bayê îdeolojiyên universalîzmê ketine. Lê nebez ew çîka xwe qet wenda nekiriye. Diger ku ji

Lê mixabin Cemal Nebez yani kesekî duyemîn mirov nikare bijimêre. Wek ku îro ji me re tiştekî metneke nivîskî hiştibe em nikarin behsa kesî bikin. Yani gava din min got ew nivşê berî me yani ez nikarim bi wan re bidim bistînim. Em hevdu fam nakin. Lê Cemal Nebez ne wisa ye. Cemal Nebez îro ba min rûnê ya hewce nake bam rûne şo kitêbî wî hene berhemî wî hene yani ez ji wan nivîsî wî sûd digirim ez dikarim bidim ser şopa wan nivîsnê wî alî wî kêm jî hin helbet lê mirov dikare li ser wê tiştekî înşa bike li ser wê zêde bike ji xwe divê wisa bijî yani tiştekî çil salî hatiye nivîsandin sedî sed belkî rotêra me nekir ji xwe kêmansî wê hebe kêmasî wî jî hene bi rastî. Lê mirov dikare ser wan înşa bike, tiştekî nû înşa bike û bike malê xwe û wek berdewamiyakê dikare bibe nifşekî berî navbera herî kêm du nifşa de dikare bibe berdewamiyek, sembola berdewamiye jî. Yan ez ji aliyê fîkrî ve tenê di Cemel Nebaz de, Nebez ez wê bi berdewamiyê dibînim mixabin. Gotina Theodor Herzl, lê em ê malekê bidin gelê xwe. Em jî dikarin çi bêjin yan ê wan ew ne li mala xwe bûn. Mala wan ji wan hatibû dizîn, ew li mala xwe digeriyan. Em li mala xwe ne, lê em ne xwediyê mala xwe ne. Wek pirseke dawî, Siyonîzma me Kurdan çi ye? Gelo ev gotineke şaş e? Na. Ya xwe dema mirov dîroka Îsraîlê, Siyonîzmê dinerê fam dike, mirov wê çaye fam dike ku dime di çi kêm e. Aha Siyonîzma me tune bûye. Siyonîzma me çi ye? Helbet Siyon ji ber ku ya ji ber ku bi rastî ji miletekî pir e, cuda ne cihû e, ji gelek aliyan ew neteperweriyan ji navê wê bûyî siyonîzm yan ana siyonîzm manya wê neteperweriyê neteperwerê almana fransa çi be a cihûyan jî e, siyonîzm e ji ame em lê dinerin ku e, neteperweriya me tune ye tu nebûyî û tişta herî xerab jî temam heta niha çima tune bû mirov dikare dirêj dirêj nîqaş bike lê îro ez dinerim xwendeyên me vê meselê qet problematîze jî nakin yan temam heta niha tune bû ez kesî sûcdar jî nekim yan em nekin jî em fam jî bikin empatî jî bikin lê îro em çima nekin em çima vê meselê danînin ber xwe em vê vê rewşê çima problematîze nekin. Heta niha tu nebam ji niha şûn di çima ava nekin? Yani ji devla ku em ê dijatiya bê zanebûn, bê armanc, bê bela sebab dijatiya siyonîzmê bikin. Em siyonîzmê fam bikin û em li siyonîzma xwe bigerin. Em siyonîzma xwe ava bikin bi hev re. Mala te. Ev spas dikim. Bînerên hêja em bi Fexrî Atsayê re bûn, heya bi gotûbêjeke din bimînin di xweşiyê de û ji bîr nekin qenala me ya youtubê bişopînin.